Haati maali maal taate baran jechuun akka obboleessatti ilaala. Ati maal irra dhuftee ana raftu battaanyaa murdaan jettee murdaan hayi. Murdaan si seeqa kan maal balleessan? Keef isin seeta haadhi maali? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhufnee jira jechaa jira anaa fi umurii taachuu waliin argama. Habibi. Wallaahi wantoota akka basta wallaahi jaalala nuti waliif qabnu kana rabbiin nu faalisu. Rabbi gaddee fi walafaan nu kaa'e. Namni hojii ture

Ati uffata kiyya akkanatti uffattee jirtan. Aywa uffata kan gabbadee jirta.
Waan Kaalid irraa dalaguu ta'e. Kaalid irraa. Alkaa sagalee gaa.
Kaalid irraa dalaguu. Ay daawwattoon isaa dhagee. Haa dhagani.
Aywa. Innaa ani har'a akkanatti uffata kiyya uffattee. Asitti ni rafta. As Alitti gubbaa. bakka de- bakka dalagaa jira. Eeywaa. Inni dhufa.
Amma sa'aatii isaa ga'e basaa Ee, sa'aatii amma inni dhufa akka Waqtii kana baadaa waqtii kana saayidar baadaa. sibbin akka namnutti qaqqabne soddoo eh, fidoo shaqqallee eh, soddoo dalagna ati asii rafta ani immoo eh, inni bakka biraan hin ta'a irribaan achitti ijoollee rafanii jiranii bakka qurfatannoo Ee, rafu jirti. rafuu jiranii

Waan si jedhu waan hundumaa goone. Sani futa usa kabajamtoota keenya isin ammaa Asii kanaa rafi. uffata kiyya uffattee jirta Eh. as rafi akka jechu inni waan inni jiru laalla an jechuun gubbaa hirribaa keessa sirra rafu ijoollee rafu jirti ammoo sirra irra ijoollee rafu jira Maqaa mana sana isin hundaa. seenu asillee si bira hin jiru ka'eetiin yaanii isa dhokadhee bakka biraa taa'etti takkaa matu bakka takkaa mamti kan gubbaa kaan seenaa itti seenee Eh. cufadhee yaanii yoo Eh. gubbaa kaan taatis qollofe immoo qollofe keessaa qollofi Laa waggaa dhufee achitti gorfatan nu miishenaare achitti isheenii booda waggaa naa dhabeema asitti dhufa.

Kaamera kaameraan garuu machi Kaamera dursinee jira, kalas. Kaamera dhokatee jira hin mul'atu. Daawwattootaa fi yakkalas ammaa kalas.
Urjiin haaraftu. Eessa kutte jeen na gaafatamu. Eh? Akkam naan jaa isiin mana hin jirtu je'eetti waan biraa natti haasa'amu. Yaani waan inni jiru Hin beenu kalas waan isaa jennu hin beenu ati kalas ati irratti. Ati usneetu ni salaata. Aywa. Kanaaf daawwattoota kiyya amma kaameeraa keenya dhiyeessinee jirra. Eh, hin mul'atu. Mul'atu asitti hin argu maalas maal taate wayi jafa caasaa mana keessa inni akkana Karaa bareedaa karaa isaa akkanatti wayyaa. hedduu hedduu mul'atu kaameraan keenya. Kanaafuu daawwattoota kiyya isaa Kanaaf akka inni mul'anne godhadhaa bira halaan irraa kun akkana godhee

Ee bishaan sinna qeenu. Wallahi bishaan sinna kun jira. Murdaan. Ka'ee jira fi kamaan isaa maangoo taasisa rafti. Asirra rafin isin jenne yeroo mara dukkan firaashin duuti si dhukkubsa. Siree irra kee rafi isin jenne. Ka'e kaa. Yaa Allah.

Arku jirtami gataa haalit loobsa maaf dhiifam. Kee?
Kunoona kaameraa achitti dhokaffatee tina kanan takka gartu. Aboo. Haalin nan dhahin way haalin maal taate gowwaan ta'in kaa. Kaameraa gowwaa Way maal taate aannan. Hojii. Nan dhahin kaa maal taate aannan wala kabaluun jibbisanuu mallaa kana kabaluun mallaa taasa taa'e kaa. Kaameraa- Kaameraa lallaa achitti kaa. Kaameraa Kaameraa achitti kan- awwaaletin.